Bu türkmenler pul diýip götüni hem berýärler sözlerini plagiat edipdirler. Üns beren bolsaňyz aýdymyň adyny hem plagiat edipdirler. Ow mal, plagiat däl ol. Sazyny plagiat edipdirler, podaçasyny plagiat edipdirler. Berekella. Niş niş gutlyş. Po tradisiýa täzeliklerden başlaýas. Independence Music döredijilik birleşiginde täze hitowa aýdymlar hödürlendi.

Mundan öňki bölümden soň türkmen rep janköýerleriniň ýagny fanlarynyň sany köpeldi. Eger öň iki sany bolsa, häzirki wagtda bolsa dört sany boldy. Ekizekler bolupdyr. Gutlaýan. Ok, täzelikler şulardan ybarat, plagiatlara başlaýas. Bu bölümde plagiat opponentler, Ahmet şa, Saig Däli, aka Däli däde, aka Saig däde, aka Prorok, aka Legenda, aka Räpiň dädesi, aka Räpiň dälisi, aka, aka. Soprano Man, Esbiter, Myrat Molla, Abdy Daýy, Aragon, Jemile hem-de Hemra Rejepow. Türkmen rep jankörleriniň köp wagtyny almaz ýaly,

I seen your girl post her BM. Mak meni orum bäri, kiçilikden bäri, diňläbir näme. Şu aýdyma gelende bir zada üns berdim. Bu aýdymyň aşagynda YouTube awtorlyk hukugyny ýazmandyr. Şeýlelikde bu hadysalar meni pikir ummanyna batyrdy. Ýagny häzirki zamanymyzda aýdym-saz sungatynda Lizing ýagny arenda diýen düşünjeler bar. Ýaňky sazy arenda alyp bolýa. We belki saýk däli ýagny prorok ýagny legenda ýagny däli däde ýagny räpiň dädesi ýagny räpiň dälisi ýagny mm w obşem şo bu sazlary arenda alandyr diýip kelläme pikir geldi. Ýöne eger ol hemme bitlerini satyn alan bolsa näme üçin onuň ofitsialny kanalynda köp aýdymlary ýok we eger şo aýdymlary ýutuba ýükleseň aşagynda ýutub awtorlyk hukugyny başga aýdymçynyň adyny ýazýar. Bu babatda pikirleriňiz bar bolsa teswirlerde ýazyp bilersiňiz. A men bolsa bu ýerde ýutub awtorlyk hukugy algoritmine ynanmaklyga mejbur we bolýaly bilen içimdäki harasat aýdymyna plagiat diýýän, samyrdy aýdymyna arenda alynan diýýän. Yeah Üýtgeýän zat ýok gidip gelsem hem men. Türkmen hip hop fanlary gitmäne gyssanmaňlar siz üçin ýenede sowgadym bar ýagny Abdy daýy bilen Aragondan Aýt oňa wagtym ýok aýdymy. Egerde pul giç galsa Aýt oňa wagtym ýok.

Bu ýerde hip-hop rep fanlary üçin bir sorag ýüze çykýar. Siziň Karol diýýän adamlaryňyz hip-hop repiň karolymy ýa-da başga zadyň? Indiki plagiatçylyga dalaşgär S-Beater, Dar aýdymy.

Ähli ýönekeý adamlar ýaly menem ýalňyşýaryn. Öňki bölümde, ondan öňki bölümde, dogrymy aýtsam, her bölümde ýalňyşlyk goýberipdirin. We köp kişi ýaly men gizlemän şu wagt boýnuma aljak. Sebäbi eger ýalňyş aňlasaň, boýnuňa almagy başarmaly. Bet belli plagiat şouň altynjy bölüminde biraz düşünmezlik boldy. Saig Däli, Esbiter we Sopranomanyň Sazy seret diýen aýdymyny Dizaýneriň Panda aýdymy bilen deňäpdirin. Hakyky aýdymyň zary, eý, Balkandyr, Ahaldyr, Mary, eý, Lebapdyr, Daşoguzlary, eý, Garaşdy aýdyma bary. I got broads in Atlanta, just at the lean the family, credit cards in the scammers. Owa, ýalňyşypdyryn, boýnuma alýan. Be, fanlaryndan ötünç soraýan. Sebäbi Saza seret diýen aýdymyny XXXTENTIONyň Look at me aýdymy bilen deňeşdirmeli ekenim.

Mekan Çarygulynyň Läliljigim aýdymyndan alnan diýipdirin. Olam ýalňyş, sebäbi Jemile we Mekan Çaryguly Şiraz Kif Badak Üç Ani Tihif we Ş. W obşem şu aýdymdan plagiat alypdyr, diňläp görüň.

Artik we Astik Devçka tansuy diýen aýdymyndan plagiat edipdir diýip aýdyp geçipdirin. Açmaýda sen arany ýürege girip Meniň saňa bolan Bu pikirimçe Astik i Arti diňe türkmen version takoý. Häzir bolsa boýnuma alýan Küýsedim aýdymy Devçka tansuy aýdymyndan plagiat edilmedi. Ol bolsa Erke Esme Han Kaýda aýdymyndan plagiat edilipdir. Diňleýäs. Almatyda jok jok Astanada jok jok Seni izledim Ümit üzmedim Jynam bilen küýsedi küýsedi ýüregim Videolaryň aşagyndaky kommentlary okap özümiň iň uly ýalňyşlyklarymyň birisine düşündim. Geliň doly düşüner ýaly bir-iki sany şo teswirlerden okap bereýin. Ow, mal! Plagiat däl ol! Sazy diňe meňzeýiş. Ol plagiat bolmaýar! Ol fribit! Makdonaldsda kartoşka tože fri diýýärler. Ýöne şu wagta çenli hiç ýerde şony muhtuna berýärler diýip eşitmedim. Siz eşiden bolsaňyz ýa bilýän bolsaňyz aşakda teswirlerde ýazyň adresini men baryp aljak. Halywa deňzet ýagşy görýän. Bu türkmenler pul diýip üstüne hem berýärler her hili wideo çekip abraý gazanjak bolýar. Ýok götümi berjek bolamok başga biriniňkini açyp belki ýöne özümkiye degizdirjek däl mm. Gepleşiň durşy Taýlerden plagiat edikli. Kelledäki romal hem plagiat. Nää. Betbelli Plagiat Show-y yzarlaýan adamlardan käbirleriniň plagiat nämedigini, lizing, arenda almak, freebie, kellämdäki romal, meniň bu gepleşigiň maksady nämedigini bilmeýändigini men düşündim we şonuň üçin men öz Instagram we TikTok sahypalarymda Plagiata degişli ýa sizden bolan ähli soraglara düşündiriş we jogap wideolary çekip başladym. Gyzykly we srkastiçny kontet halaýanyňyz araňyzda bar bolsa, öz instagram we tiktok sahypalaryma sizi çagyrýan. Plagiatlara dowam edýäs, indiki opponentlar Myrat Molla SBiter. Janyçki.

Bu bölümiň soňky plagiat ýyldyzy Ahmet Şa. Diňleýäs. Men şu başyny diňlän wagtym plagiatdygyna düşündim. Ýöne siz meň pikirimçe meňzeş däl diýip bilersiňiz. Şonuň üçin dowam edeli.

Aýdym başyndan soňuna çenli plagiat. Eger gaýtalamada-da dowela sözüni iki gezek gaýtalasak, plagiatam kopiýa. Şo bir zat. Absolýutno.

diýip soraýandyrsyňyz. Ýöne ýok, Abram Russo plagiat däl. Sebäbi, şo aýdymy aýtmak üçin Abram Russoda hukugy bar. Diňe Ahmetşat kelleli bagşy bolany üçin sözleriniň ýerini üýtgedip, bir-iki sany ýerde notalaryny üýtgedip, özümiňki diýip, awtorskiý aýdym diýip hödürläpdir. Ýöne geçenok. Bolanok. Göni plagiat, nagly plagiat. Şu günlükçe şeýleräk, gepleşige degişli soraglaryňyz bar bolsa, ýatdan çykarmaň, teswirlerde ýazyň we bilşiňiz ýaly, laýk, agza bolmaga gedaý bolmaly däl. Awtorlyk derejesinde aýdym dörediň we awtorlyk aýdym diňläň. Özüňizi goja sürediň. Görüşýäs.